Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn, croeso yn ôl i'r sianel. So heddiw ma, mae gennau fideo rili really cyffroes i chi, dwi yn mynd i IKEA. Uh, so dyn ni ar y ffordd rwan, mae'n gynnar yn y bore, um, ac o'n i jyst yn meddwl so hwn yn fideo perffaith oherwydd mae pawb yn mynd yn ôl i ysgol, neu os da chi jyst fancy gweld beth sydd yn IKEA ar y funud, cariwch ymlaen i weld y fideo. Um, ac os da chi ddim wedi'n barod, cofiwch chi dan ysgrifio, troi'r notification bell ymlaen, hoffi, rhannu a gadw eich sylwadau a de, da ni rili really eisiau clywed gen chi, a mwynhewch gweddill y fideo. Mam, beth sgyn ti ddeud i'r vlog? Helo.
Dyna fo? Ia. Yeah.
Oce. Okay.
Hi, so, da ni newydd gyrraedd, dwi mor excited. Mae IKEA, just tu ôl i fi fanna. Ah. Gaf i zoom i fewn iddi. Very excited. Ond mae fi a mam yn mynd i fynd am coffi cyn dechrau, so bod ni yn barod

Hei pawb, so gobeithio bod chi gyd yn iawn. Da ni newydd orffen yn IKEA, so mae gennau ambell beth, dwi'n gwybod os chi'n gweld hwnna yn y cefn. Da chi'n gweld o? Falle ddim. Anyway, um, mae hwnna ar gyfer citio'r fan ma allan sydd yn exciting, ond mae hwnna jyst ar gyfer hwnna. Na i ddangos i chi, ond diolch byd i wneud efo ysgol. Um, ond mae gen i ambell beth hwyl i ddangos i chi, so dwi'n mynd i fynd adre rwan a wedyn na i eistedd lawr a dangos bob ddim i chi. So ia, yeah, cerwch ymlaen i wylio um, a na i weld chi pan dwi adre.

Oce so dyma fi yn y fan hefo gwely newydd fi. A wedyn rŵan 'dan ni'n mynd i bildio cabinet thing sydd yn mynd i fynd i fan 'na gobeithio, ond mae hwn lot fwy nag o'n i'n feddwl, so we'll see. Mae recordio ni yn bildio hwnna rwan. Wel, probably mam a daf, na i just supervisio, ydych chi'n gwybod? Mae reit berthnasol i bawb. Yym, maen nhw yn ffordd gwych o cadw sgidiau, make-up, unrhyw beth. Fedrwch chi gadw unrhyw beth yn hein. Ffolderi ysgol, yym, oedden nhw yn dair punt yr un. O'n i'n rili licio'r patrwm, mae o mewn fatha gwyrdd tywyll, rili neis. Yym, a wnes i brynu tri o hein. So, dyna oedd yr eitem cyntaf wnes i gael. Wedyn ma gynna i obsesiwn efo mugs, dwi ddim angen dim mwy ond wrth gwrs nes i bigo un fyny heddiw ma. Yy dwy bunt oedd hwn. Bargen. Dwy bunt. Mae o'n rili tebyg i cwpane Denby yym so ma rhein yn fatha dupe I guess yym ar gyfer rheine ac o'n i'n rili meddwl bod o'n neis. Jyst mug dio, sgenna i'm byd arall i ddeud. Di'r peth nesa ddim rili'n edrych yn dda yn y packaging ond mi nes i brynu dau o rhein so nai ddangos i chi Dwi 'di agor un yn barod s jyst i weld. So basically be ydi o ydi polyn gwyn a wedyn ti'n prynu fatha bwcedi I guess yt ti'n galw rhein, 75 ceiniog yr un. So fel dych chi'n gweld dych chi jyst yn rhoi nhw ar y wal a wedyn fedrwch chi gadw unrhyw beth ynnyn nhw. So nes i brynu dau set o rhein yym jyst oherwydd o'n i'n meddwl bod nhw'n, wel oedden nhw'n rili rhad, 75 ceiniog a wedyn yym jyst yn handi ar gyfer dal unrhyw beth dych chi isio. Ac o'n i jyst yn meddwl actually 'sa hein yn berffaith ar desg neu yn y bathroom neu rwbeth fel 'na jyst i ddal pethe yy so bo' bob dim yn dwt. So dwi'n symud ymlaen i falle hoff eitem fi heddiw 'ma. Be' ydi o ydi jyst bag bach du, mae o yn dyblu fyny fatha bag ysgwydd ag hefyd rucksack. sydd o'n i'n meddwl yn rili handi. Ac fel rhywun sydd yn licio gwisgo docs, yy o'n i'n licio yr oren a'r du, dwi'n meddwl 'sa hwnna'n mynd yn rili neis efo sgidia sy gynna i. O'n i'n licio'r zip bach. Yym ia, ma' jyst yn rili mawr ac yn rili sturdy. Yy mi o'dd hwn yn bymtheg punt, falle reit ddrud am fag o Ikea. Dwi erioed 'di prynu dillad na bagiau o Ikea yym ond oedd 'na llwyth ohonyn nhw mewn lliwiau rili neis. Nes i fynd am y du 'c'os dwi yn gwisgo du yn amal so o'n i'n me'wl sa fo'n mynd efo lot o bethe. Mae o'n dal laptop yn rili da neu os 'dach chi'n mynd i ysgol a jyst isio bag bach sturdy. So ia, pymtheg punt a dwi'n rili licio hwn, dwi'n me'wl neith o fynd efo lot o bethe. A wedyn yn ola ma' gynna i ambell beth tu fewn y bag, gaf fi weld. Hwcs. Fwy o hwcs. USB port a fatha torch bach ydi o. Charger ffôn. Yym dwi wastad yn torri nhw, dwi wastad yn colli nhw. So dyna ni, diwedd yr vlog. Dw i'n gwybod bod fi'n licio watsio fideos fel 'ma so dwi wir yn gobeithio bod chi 'di mwynhau ac yym os fedrwch chi hoffi'r fideo, rhannu'r fideo, gadewch eich sylwadau, mae o'n golygu lot i ni yma ar Label Deg a wna i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta pawb!